Silav hevalno, hûn bi xêr hatin. Em bi waneyeke ne pînû dîsa bi hev re ne. Hevalno em ê di vê waneyê de li ser raweya divêtiyê bisekinin. Raweya divêtî hevalno bi lêkêra viyanê, bi amrazên wekî hewce, gerek, Pêwîst û xwestinê çê dibin. Piştê ku me mînakên viyanê dan heva la me pê li kêra viyanê çend raweyan de em ê bikar bînin, çend dema di di heb deman de em ê bikar bînin. Pişre em ê li ser hewce, gerek, pêwîst û xwestinê jî bisekinin ji ber ku ev her çar amraz jî, ev her çar navdêr jî erka divêtiyê tînin cih. Heva la em rawaya divêtiyê em çima bikar tînin? Dema ku em bibêjin hewcedariya me bi tiştekî hebe, em bibêjin tiştek ji me re lazim be, tiştek em bibêjin ji me re pêwîst be, em vê rawayê bi kar tînin. Bê vê rawayê em nikarin em bibêjin tiştekî xwesteka xwe bînin ziman. Em bi vê rawayê em dibêjin hewcedariya min bi vî tiştî heye. Mesela em bibêjin Zarokek jê re tiştêk lazim bibe hewce bike, em bi vê rewê tînin ziman. Yan jî em bibêjin hewcedariya me, îhtîyaciya me bi tiştekî heye, em bi vê rewê tînin ziman. Heval em ê vê rewê, bi vê rewê em ê pirsan jî bikin. Yanî em bibêjin ne tenê wekî xwestin em ê tişt de bixwazin. Mesela bi lêkêra viyanê em vê rewê çêdikin, Û bi van amrazên alîkar jî em bi van jî rawayê çêdikin. Lê em bi van çawa pirsan dikin mesela. Em ê li ser vê jî bisekirin. Lê pêşiya pêşîn divê em bi lêkera viyanê ev rawe çawa çêdibe em lê binêrin. Heval o rawaya divêtî bi alîkariya lêkera viyanê çêdibe. Em lêkera lêkera viyanê dema niha de gava ku em bikar tînin Dibe di vê dema niha de di reweya fermanî de bi vî awayî em bi kar tînin. Em tînin pêşiya kirdeyê binêrin heval no. Ji bo dema niha mînak mesele divê ez razêm, divê tu werzîşê bikî, divê ew şekir nexwe, divê em hînê zimanê xwe bibin, divê hûn pirtûkan bixwînin, divê ew Pîşeyên baş bi dest bixin. Pîşe çiye hevalin? Pîşe yanî meslek. Bi dest xistin jî mirov gava ku tiştekî bi dest dixe ji wê re dibêjin bi dest xistin. Hevalin heke bala we lê be binerin divê hatiye pêşiya kirdeyê. Li vê derê kirde kêjan in? Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Em navdêrekî bixin şûna kirdeyê tiştek nayê guhertin. Mesela divê Dilşa Razê, Divê em bibêjin Solîn werzişê bike, divê ew şekir nexwe. Bi vî awayî hevala me dema niha de bi kar anî, me li kera viyan bi vî awayî bi kar anî, dema ku em dema niha de bi kar tînin jî, dema ku em dema niha de bi kar tînin dikeve vê formê dibe divê hevala. Hevala me ev Rawayekî erinî bi kar anîn. Lê em neyînî bikin em ê çi bibêjin? Neyîniya vê rawayê jî heye. Em çi dikin? Me got divê ez razêm, divê em ranezên. Ranezên heva me. Em ê neyê bixin ranezên bixin şû navbera vê bibêjin divê ez ranezêm. Divê tu werzîşê bikî. Em neyînî bikin, divê tu ve werzîşê nekî. Em çi dikin ev ala? Em biyê davêjin, biya fermanî, qertefa rawaya fermanî ye. Me hê li ser rawaya fermanî me ders çênekiriye. Ev ana em ê demê pêş de li ser vê rawayê dersekî çêkin, vîdeoyekî em ê çêkin. Em biyê davêjin, divê tu werzîşê. Nekî. Gava ku em neyînî bikar bînin me bi avêt me nexiste şûna wê. Divê ew şekir nexwe. Ji xwe ev neyîniyê heval in. Bixwe nexwe. Erê nêbîya me bigote divê ew şekir bixwe biyê bihata vê derê lê me neyînî kiriye ji xwe rewşa neyîniyê de ye. Divê em hînî zimanê xwe bibin. Em neyînî bikin em ê bibêjin Divê em hînê zimanê xwe nebin. Lê gotineke bi vî awayî tune ye elbet, divê em hînê zimanê xwe bibin. Divê hûn pirtûkan bixwînin, em neyînî bikin, em ê bi yê jê bavêjin neyê dayînin vê derê, em ê bibêjin divê hûn pirtûkan nexwînin. Divê ew pîşeyên baş bi dest bixin. Binêrin heva min, em bi yê jê davêjin nayê dixin şûna wê, em çi bibêjin? Divê ew pîşeyên baş bi dest nexin. Em bi yê jê davêjin nayê dixin şûna wê, vê awayî neyînî dikin. Heval em lê kêra viyanê rawayeke din de jî em bibînin, piştre em ê derbasî amrazên hewce, gerek, pêwîst û xwestin em van Ez zêdetir bi rastî di şûna divêtiyê, divê de bikar tînin, şûna lêkêra viyanê de bikar tînin. Hevalna em niha di dema boriya berdest de em çawa vê lêkerê bikar tînin, em niha li wê binêrin. Belê hevalno me çi kir, me li vê derê dem û rawe me guherand hevalno me forma Divê tî lêkera viyanê jî guheran niha lêkera me li vê derê hevalan di forma dema boriya berdest berdest de ye. Di forma dema boriya berdest. Hevalan li gorî tewrîk li qasî ku tê gotin lêkera viyanê di hemû dem û rewan de tê bikaranîn. Lê bi rastî mirov bi gelemperî bala xwe dide di hemû deman de mirov bi kar nayne. Tenê çend heb dem hene bi taybetî jî dema niha de gava din me lên herî lê niha dema boriya pêknehatî ye û li vê derê lêker di forma dema boriya berdest de ye lêkera bingehîn jî di forma raweya bilanî de ye. Bo nimûne hevalin mesela di vê ya Ez pê re biçûme. Diviya te agahî bida wê. Diviya Solînê pirtûk bianiye. Hûn dizanin Solîn navdêr e, navê jina jina ye, navê keçikan e, navê jinan e. Diviya Ronas derî Vekira. Diviya me ji wan re bigota. Li vê derê Ronas dîsa navdêr heval in. Nave, navê mêran e, navê zilaman e. Li vê derê heval in bala we lê be gava ku em dibêjin diviya Ronas derî vekira, li vê derê pertefa rawaya fermanî bi em bi kar naynin. Di lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine de em pertefa rawaya fermanî biyê bi kar naynin heval in. Li vê derê lêker, ev lêkera me ye vekirin e. Pêkhatiye, Me Qertefa Raweyf, Raweya Fermanî bi kar neanî, me çi got, me got diviya ronas derî vekira. Em nabêjin diviya ronas derî vebikira. Yanî em bi yê naxin navbera vê, em vê awayî bi kar tînin. Û dû ra diviya me ji wan ra bigota, lê xala me tine em xalêj daynin. Hevana em niha lê binêrin ka amrazên din yên ku Raweya divêtiyê pêk tînin hewce, gerek, pêwîst û xwestin em van çawa bikartînin em ê niha li ser wan bisekirin. Hevala ev lêkêra viyan wekî min destpêkê de ji got ev zêdetir li başûr tê bikaranîn li başûr tê bikaranîn nû derbasê nivîsê bûye ev çend salên dawîn û nivîsê de jê xwe girtiye û pir jî tê bikaranîn bi rastî lê bi piranî kurd kurmanc hevalina van Navan bi kar tînin. Van peyvan bi kar tînin. Wekî hewce, gerek, pêwîst û xwestinê bi kar tînin. Ev divê zêdetir zimanê nivîskî de tê bi kar anîn. Ev amrazên din jî hewce, gerek, pêwîst û xwestin zimanê devkî de tê bi kar anîn. Peyva pêwîst hevalino pêwîst ev jî wateyê hewce dide lê ev ji kurmanciya jêrîn derbasê kurmanciya me bûye. Em dikarin wisa bibêjin. Em ê niha lê binêrin ka ev em van çawa bi kar tînin û em bi van çawa pirsan dikin. Hevala erênî û neyîniya wê jî em ê niha ser bisekinin. Hevalno em niha jî lê binêrin ka amrazên raweya divêtiyê em çawa bi kar tînin ji bilî lêkêra viyanê, ji bilî divêtiyê. Binêrin hevalno ji bo hewceyê mînak em bibêjin, ji bo hewceyê. Gava ku em nav hevokê de bi kar tînin em çi dibêjin? Em dibêjin hewce ye ez werzîşê bikim. Hewce ye ez werzîşê bikim. Werziş çi ye vano? Werziş yanî spor. Spor. Werzîşê bikim. Mirov dikare gelek ji bo hewceyê jî bide ji ber ku bila dema me zêde neçe tenê min mînakek de hûn jî dikarin Mînakan li ser vê hewceyê bidin. Mesela mirov dikare bibêje hewceye ez biçim kar, hewceye ez biçim dibistanê, hewceye em bêjin Dilşad em bêjin karekî bike, hewceye Rêşad li ber malê bisekine. Ne wisa mirov dikare gelek mînakên din jî bide. Ji bo gerekê hevalan ev gerek gere jî jê re dibêjin gere. Lê bi piranî wekî gerek dibêjin. Mesela gerek tu mêwe mêwe bixwî. Li vê derê wateya hewcedariyê dîsa da yanê hewce ye ku divê tu mêwe bixwî. Min hewce ye divê ku min divê jî nav da bikaranî hewce jî bikaranî. Min pêwîst Pêwîst jê kêm bû. Binêr navenda, Gerek tu mêwe bixwî. Li vê derê dîsa wateya hewcedariyê dide. Hewcedarî. Pêwîst, me got ev peyv ji başûr re vano ji kurmanciya jêrîn derbasê kurmanciya jorîn bûye, derbasê kurmanciya me bûye. Pêwîst e em hînê zimanê xwe bibin. Pêwîst e yanî hewce ye. Em hînê zimanê xwe bibin. Dîsa lêkera xwestin hevalno di rastiyê de ev lêkera viyanê hemwaten e, lê bêlev lêkera viyanê niha erkeke cuda hildeye ser milê xwe, lêkera xwestinê hinekî cuda tê bikaranîn. Bo nimûne, xwestin, Dilşad dixwaze bimeşe. Yan jî em bibêjin, Reşat dixwaze pirtûkê bixwîne. Heval em vê neyînî bikin em ê çawa bibêjin? Em niha neyînî bikin. Ereniya hewceyê Hewce ye ez werzîşê bikim. Em ê çi çawa neyînî bikin? Em ê bibêjin Hewce ye ez werzîşê nekim. Nekim em tînin Berçê hevalan tînin dixin şûna qertefa daxwaziyê hevalan tînin dixin şûna qertefa daxwaziyê nekim bikim nekim yan jî em dikarin wiha bibêjin ne hewce ye ez werzîşê bikim em bi qertefa neyîniyê em dikarin bînin serî mesela li vê derê ne binivîsin ne hewce ye ez werzîşê bikim awayekî din jî heye hevalno di qertefên me yên neyînî hene yek nîne yek jî ne ye Meriv dikare bibêje ne hewce ye ez werzişê bikim, hewce ye ez werzişê nekim yan jî hewce nîne ez werzişê bikim, hewce nîne. Wê çaxê em ê vê yeyê bavêjin, nîn binivîsin, nîne, hewce nîne ez werzişê bikim. Îcar em mane ser gerekê, gerek tu mêwe bixwî. Em neyînî bikin em ê bibêjin ne gerek e tu mêwe bixwî. Ne gereke tu mêwe bixwî. Pêwîst hevalên ji bo pêwîstê hevalan niha çend heb awayên neyînî hene. Min li jorê ji bo hewceyê got, îcar ji bo jê re jî hûn dikarin bifikirin. Ji xwe hûn dizanin neyînî bikin, çiha neyînî bikin. Yanî kurmanc bi rastî kurd dizanin, di axaftinê de dikarin van neyînî bikin. Lê em nivîskî li awayên nivîskî em dinêrin, em çiha dinivîsin. Min ji bo hewceyê got, neyînî, min hinekî dirêj kir, ez ji bo van zêde dirêj nakim. Pêwîst e em hînê zimanê xwe bibin. Em neyînê bikin, em ê çi bêjin? Em ê bêjin ne pêwîst e em hînê zimanê xwe bibin. Yan jî pêwîst nîne em hînê zimanê xwe bibin. Ji bo xwestinê dilşad dixwaze bimeşe. Em vê neyînî bikin. Dilşa naxwaze bimeşe. Wê çaxê dixwaze em ê nayê bînin, bixin şûna qertefa dema niha. Ev di qertefa dema niha ye. Em vê diavêjin Dilşa naxwaze bimeşe. Hevana em niha bi van amirazan em îcar pirsan bikin em em çawa pirs dikin? Em çawa pirs dikin? Em niha lê binêrin. Belê hevalna, em ê car bi amrazên raweya divêtiyê pirsan bikin. Em çawa pirsan dikin? Ji te re çi hewce ye? Mesela pirsa me bi vî awe ye, ji te re çi hewce ye? Ji min re çenteyek hewce ye. Em dikarin pirsê wiha jî bikin hevalna, du formên wê hene. Hewcedariya te bi çi heye? Hewcedariya min bi çenteyekî heye. Em dikarin wisa jî pirs bikin. Mesela zimanê devkî de zêdetir dibêjin ji te re çi lazim e? Wisa dibêjin. Lê wekî pirs em bêjin awayê nivîskî bi vê awayî ye, Ji te re çi hewce ye? Ji min re çenteyek hewce ye. Yan jî em bibêjin Hewcedariya te bi çi heye? Hewcedariya min bi çenteyekî heye. Wê çaxê em ê wisa bibêjin. Heval di kurdî de pirs bi kirpandinê çêdibin. Di tirkî de wekî mi, mî, mû wisa mirov pirsan dike lê di kurdî de em bi rêya kirpandinê. Li vê derê me amraza çi bi kar anî? Amraza hewce bi kar anî. Me bi daçekê ji te re çi hewce ye, ji min re çenteyek hewce ye me pirs kir. Îcar ji wê re Çi gerek e? Li vê derejê em amraza gerekê bi kar tînin. Ji wê re çi gerek e? Ji wê re telefonek gerek e. Hinek dibêjin gere jî ji wê re çi gere ye? Wê çaxê em ê bin çi gere ye, çi gerek e na. Lê piranî kurd dibêjin gerek yanî. Ji wan hin jî dibêjin gere. Me gerek bi kar anî. Ji wê re Telefonek gerek e. Ji me re çi pêwîst e? Me li vê derê amraza pêwîst bi kar anî hevana, amraza pêwîst. Me me çi got? Me got ji bilî lêkera viyanê, divêtiyê hinek amrazên din hene ku ew jî raweya divêtiyê pêk tînin. Em dikarin bi vî awayî jî bipirsin, Pêwîstiya me bi çi heye? Pêwîstiya me bi malekê heye. Pêwîstiya me bi çi heye? Pêwîstiya me bi malekî heye. Em dikarin bi du awayan bipirsin. Hevalan lêkera viyan lêkereke gerguhêz e. Em niha lê binêrin em bi cînavkên te wan dî ji bo divêtiyê em çiha pirsan dikin, em bi vê çiha pirsan dikin em niha lê binêrin. Hevana em niha lê binêrin ka em çawa pirs dikin bi lêkêra viyanê bi forma divê. Bi forma divê em çawa pirsan dikin bi cînavkên tewandî. Pirs li vê derê me nivîsiye, Te çi divê? Min tabletek divê. Pirs bi vî awayî tê kirin hevano. Heke li gorî hişmendiya me, em meselan bibêjin kurdên Bakur bê, bigotina ji te re çi divê? Min ji min re tabletek divê. Hevana dibe ku ev form jî heye. Bi rastî li ser vê vê awayî lêkolîneke berfireh nehatiye kirin. Ez bi çend hevalên Başûr re axivîm. Ew bi vê awayî bikar tînin, alî berdînan e bi vê awayî bikar tînin. Ji ber ku Kurdên Bakur yên Rojhilat û Rojava Lêkera viyanê bi kar naynin. Derheqê lêkera viyanê de jî agahiyên wisa berfireh destê me de tune ne, mixabin. Lê ez bi çend kesan re axivî ew eynê bi vî awayî ji me re dibêjin. Te çi divê? Min tabletek divê. Ewalo em vê lêkera viyanê dikarin bi cinavkên tewandî re bi kar bînin ji ber ku lêkera viyan lêkereke gerguhêz e. Wekî teorîk me got di hemû deman de mirov dikare bikarbîne. Lê hinekî forma xwe guherandiye bi vî awayî tê bikaranîn. Wekî lêkerên din jî divê em zêde nefikirin. Tenê em em ê lê binêrin li gorî amraza raweya divêtiyê em ser bisekinin. Em wisa bifikirin. Wî yan jî wê çi divê? Wî yan jî wê telefon divê. Yanî ji wî yan jî ji wê re telefonek em bibêjin Hewce ye, lazim e. Me çi divê? Me malek divê. Me malek divê. Yanî ji me re çi, çi hewce ye dibêje? Ji me re malek hewce ye, divê. We çi divê? Yanî ji we re çi lazim e? Me karek divê. Ji me re karek, em bibêjin hewce ye, pêwîst e. Wan çi divê? Ji wan re çi lazim e? Wan ger divê. Yanî ji wan re ger divê. Em ê aliyê başûr dibêjin geriyan hebe. Yanî gava ku em diçin gerê em dibêjin em diçin gerê ew dibêje em diçin geriyanê. Ew gerînê lê kera gerînê bi temamî bikartînin û ditewînin em dibêje em diçin geriyanê. Lê em rayeka lêkera gerînê ya dema niha em bikartînin em dibêjin Em diçin gerê. Yanî wateya geşt û guzeriyê de em diçin gerê, em ji xwe re diçin gerê. Hevalno em hatin dawiya waneya xwe, heke vê mijarê de pirsên wê hebin hûn dikarin bikin, derbarê lêkera viyanê de agahiyên berfireh destê we de hebin hûn wekî tekst dikarin şîrove bikin hevalno. Ji we rica dikim hevalan wisa li gorî serê xwe vê lêkêra viyanê nenirxînî yanî nebêjin li gorî min ev wiha ye ev wiha ye. Yanî dema ku em ziman bi kar tînin lêkêra bi kar tînin hevalan li gorî min li gorî te tune ye. Civatek em bibêjin herêmek